Andrew Muhl sydd yng nghanol y cae i edrych ar ôl y gêm hon. Dyma ni felly. Bargoed yn erbyn Ystrad Rhondda yn ffeinal Cwpan y Bencampwriaeth i greu gymaint allan o ddim byd. Cross uh, Bale Naughton mewn hyfryd gan Bargoed. Bargoed gyda Ashley Naughton yn taro'n ôl. Cais yw hi i Ashley Naughton. Oh, hyfryd gan Corbin Evans. Mae o'n aros am y bel. Yng nghefn y sgarmes symudol, Corbin Evans. Wel, mae hon yn mynd i fod Y gais gosb i Ystrad Rhondda. Y tafliad gan Corbin Evans yn berffaith. Ac er bod hi'n gais cosb, gais i Corbin Evans yw honne. A mae'n gerdyn melyn i Bargoed hefyd o'r Cefnogwyr yn mynd adre'n hapusach heddiw mae... O! Mark Bale wedi rhyngipio gan Ashley Norton. Mae Josh Williams yn dod ar draws y cae, mae'n mynd i gyrraedd Norton ond di'r tacl ddim yna. O, Norton! Waw, waw, waw! Ashley Norton! James Locke yn cario tro yna. Led Peter yn sgipo i allan i Callum Jones. yn ceisio dawnsio drwy'r amddiffyn. Oh. Mae'n mynd i gyrraedd, oh. a mae'n gais. A mynd drwy'r holl amddiffyn, ben i hun bach. Callum Jones sy'n sgorio i Bargoed. Led Peter allan, mae'n ei wagle, o, oh, mynd i hun nath Oli Andrews. A'r bel yn tasgu ymlaen yn cadw meddiant, Roby Modfedd yn fyr i Bargo i chwilio am ei pedwerydd cais o'r gêm i'r prop Keegan Bale. Yn taro'r tir. Yn dod tuag at yr ochr agosa, yn curo un Webber, Webber yn troi chi, Webber yn ymestyn! Cais i Ysad Rhondda yn y gornel. Alex Webber yn gorffen hi yn feistrol yn y gornel. Mae'r esgellwr. Roedd Webber wedi twyll o am y cais. Doedd o'n mynd i dwyll o eto. Bale wedi tharo lawn gan Bargoed. Cais i Oli Andrews yn y gornel. 5 i Bargoed. 39 pwynt ar y bwrdd. A falle mae Alex Webber yr unig dyn sy'n gall, gallu'r gael ystod rondda dros y llinell fantes na A rhoi bach o... Oh! Rhyng-gipiad i Bargoed. Josh Prosser yn croesi, yn chwarae gyda'r amddiffynwr. Gais rhif 7 o'r prynhawn i Bargoed. Maen wedi gweithio hi'n dda. Nôl tu mewn yn chwilio am ei hatrig. Ashley Norton, 1-2-3 ffwrdd â ni. Bargoed yn croesi. Ystrad Rhondda yn cicio i lawr y cae at Dylan Williams. Sy'n ochr gamu, mae'n ei wagle i Dylan Williams i ymosod yn fan hyn. John Howells ar un ysgwydd. Mae'n mynd nôl tu mewn ochr gamu dwywaith ac yn dadlwytho i Jordan Howells. Cross uh, i gwasgaru allan i Jordan Howells. Howells yn dadlwytho nôl tu mewn. Wel, mae'n mynd i fod yn naw. Ser yn y gêm, Ashley Norton. Pedwar yw hi i Ashley Norton. Mae'r cloc yn goch. Webber yn ceisio mynd am y gig lletraws, mae'n edlamu dros yr eslys. A dyna ni yn nghwpan y bencampwriaeth bargoed yn dinistrio Ystrad Rhondda 65 pwynt. oedd y sgôr terfynol i bargoed pedwar yn y Principality i Ashley Norton seren y gêm.